Безнең мәктәп интернациональ мәктәп дип әйтсәк тә ярый. Миңа гел матур итеп сөйлим инде. Э, чәч үргечләре кебек үрелеп, һәрбер укучы үзенең тормышына үрелеп, бәйләнеп, бер-берсе белән дуслашып, бер-берсенә аңлашып яши торган коллектив безнең. Укучылар бездә быелгысы елны 63 бала, былтыр 70 иде. Ну, без гомер буе шул 70, 75, иң күбе мин хәтерлим әле беренче кергән елларда бездә укучылар 104 иде.

Пинг-понг оттык. То есть приоритетный национальный проект образования инде ул. Э, анда без 1 миллион оттык. Ул бик зур акча инде вакытта. Шул акчага Аллага шөкер, бик каты күп җиһазлар ала алдык. Һәм районда авыл мәктәпләре арасында без аны Ачасы мәктәбе һәм безнең мәктәп белән аталдык. Ул безне бик тә югары дәрәҗәгә күтәрде инде. Лыгая бит тәрәзәләр бетә башлады безнең бик каты. Бик каты безне подвести итә башлады тәрәзәләр. Шул тәрәзәләрне куйдыру өчен мин инде ничәнче елдан бирле чаптым икән? 12 елдан 10 елдан соң точно э, хәтерлим инде. 12 елдан соң инде һәр елны хатлар язып, кая кермәгән, бармаган тишек калмады. Менә Аллага шөкер, 21 елда безнең мәктәпкә Михаил Павлович Афанасьев килде, ул эшли башлаган елларында. Ул көнне без әле дә баягы 12 сентябрь мин точно хәтерлим, ярмарка әзерләнәбез. Шатлыгыбызга каршы Михаил Павлович килеп төште инде. Һәм ул үзенең гаҗәпләнүен белдерде. Шуның кадәр Суган үстерәсен, шуның кадәр кәбестәләр туган, кишерләр туган, бөтен машина туган инде. Мәйтәм үстерәбез, үстерәбез шуны Михаил Павлович дим, үстерәбез дим. Сез кем соң ди, имя отчествоны сорыйм мәйтәм, Венера Павловна дим. Менә шунда ул мәктәпне бик ошатып китте, бик каты ошатып китте. Кара, җир кешеләр икән болар ди, ничек тырышлар ди, бик сездә ди Шундай зур-зур мәктәпләр бар бит инде, ди, шәһәрдә, ди, Әләй Шәйташ ди. Менә шундый уютный, җылы мәктәп дип бик каты ошатып китте. Шунда мин аның тәрәзәләрне күрсәтә алдым аңа. Тәрәзәләрнең беткәнен күрсәтә алдым. Һәм шул елның э, декабрендә, декабрьдә куйдылар тәрәзәләрне. Тәрәзәләрне куйдырып бетерделәр безгә. Шунда балаларның үзләренең эшләгән иҗатлары, үстергән җимешләре белән без Һәр елны 92 елдан катнаша башлаган икән, мин бу шаккатып карап утырдым. Шуннан 92, 22, 30 ел, 30 елдан артык һәр елны без шул ярминкәдә катнашабыз. Үзебезнең үстергән кише, чөгендер, бәрәңге, суган һәм иң отышлысы суган белән барып, э, шул сатып, аңа инде без үзебезнең э, локальный сметланы төзибез аннары ул сатылган акчаны алып кайтып ул балаларга футбол туплары в основном э, спорт әйберләре алырга тырышабыз эш ноктасы буенча безнең мәктәпкә кайтты цифровая технология өчәү

Моны жайсызрак буламы? Монда бөтенесен күрсәтсәң дә ярый. Кан басымын үлчәү аппараты бар. Угу. Электрокардиограмманы үлчи торган бар. Угу. Электроэнцефалограмма бар. Бүтән дәүләт имтиханнарының 9 сыйныфта экзамен бирү өчен Безгә шушы үсеш ноктасы буенча реактивлар кайтты. Менә бу бик каты рәхәт. Шул хәтле яхшы укомплектовано, шундый әйбәт.